Hwn oedd yn cael ei alw yn Llys Dorfil. A do'n am byd ond peil o gerig a ti'n gweld un byd sydd i weld heddiw. Ac o'na goedan dderwen fawr di syrtio ar y darn ycha ac o honno malu bob peth so o'n i'n gael gwarad o honno. A dyna'r peth ar ei ddigwydd ddechrau. A dyn fel athon ni lawr, athon nhw hyd i'r er, uh, stafelloedd yma. A weli di hwn yma yma wan, lle mae'r wal yn ddwy wal. A na un wal yma yna. Mae hwnna dri chwarter metr o led. A mae hon, yr un tu mewn, dri chwarter metr o led. A mae yna rhyw hanner metr rhwng ddyn nhw. So o'r tu mewn i'r tu allan, mae ta dwy fitar o wal anfarth. Ac i be, dylu di? Yr unig le o'n i di gweld rhywbeth debyg oedd uh, yn yr Orkneys. A fanna oedden nhw'n galw nhw'n brochs. Ac be oedden nhw, ond uh, tu crwn a wal, dwy wal fath o hon yn union o'n do. Ac o hynna er mwyn amddiffyn. A enwa rhain yn Saesneg di tower houses, tŷ tŵr yn Gymraeg. Ar ni dynnu, gathon ni graen, dynnu'r garag, a rwyt ti'n fan cw, a ddar ni dyllu lawr. Ddar ni dyllu lawr ta, o, rhyw hanner dri chwarter metr Os o'n i ar draws rhywbeth o'n debw- debyg i sgerbwd yna, ond o'n i'm yn siŵr o bob peth di am bod yr, y tir yn uh, asidig, dy'r esgyrn ddim yn cadw ynde. Ond gathon ni hyd i, fel sa'n dweud, bod yna rhywun yn ei gwcwd yn gwynebu, gwynebu i'r dwyrain. Do, athon ni lawr wedyn, ddothon ni o hyd i bach o, o losg, a dda'r ni yrru hwnnw i ffwr i Edinbro. Gathon ni grant i wneud hynny. A ddothon ôl o fod dyddiad o 9,000 o flynyddoedd cyn heddiw, sef 7,000 o flynyddoedd cyn Crist. Ddothon nhw hyd i'r... Staelys. Oedd o'n llawer bro mis dwytha yn doedd. A be oedd o, dwi'n meddwl hyn, ond um, da deus neb yn mi. Uh, na, staelys rhyfeinig ydi o, yn y, bod o mor isal, tri chwarter metr i lawr o dan y ddiar yn fanna, ac oedd o ar ei, ar ei gylla ti lawr fel la. A be oedd nhw'n neud efo'r staelys yma, oedd nhw'n sgwennu ar glai gwer uh, Ia, gwe'r yy gwenyn. Oeddan nhw'n gau o fyny ac ochr bella, yy, ochr arall i'r stylus, oedd yna rhywbeth bach fel, rhywbeth fel rhyw uh, spatula neu rhywbeth. A dyn os oedd ti'n gwneud mistec, oedd ti'n llnau o'i ffwr, rhoi hwnnw yn y tân a'i llnau o'i ffwr felly. So, ac ar ôl ti ddarfod, oedd ti'n rhoi i rywun wan, oedd ti eisiau Be neges wyt ti di roi? Yn Lladin mwy na thebyg, ac oedden nhw'n darllen o, a wedyn llnau o lan efo'r steilers a sgwennu nôl i chdi. O' na rei di dod yma, rei o'r archeolegwyr, a deud, o ia, cairn, bo' na, um, uh, be ti'n galw o, carnedd yma. A o, dyna, athyn ni chwilio am y garnedd yma, a ddothon ni hyd i ryw gerig mawr yn mynd rownd a ryw gerig bach yn canol, ar y golbath ar on, ac oedden ni'n cael hyd i ddarna o lechi wedi cael ei naddu ddwy ochr i wneud fel aros. Gathon ni hyd i rei o hynny. Uh, oedden ni'n cael hyd i glaina, oedden ni'n cael hyd i ddarna o blethwaith sa ti'n galw wattle and dob, na, clai. So do'n am byd felly fod yn ganol um, uh, carn o, o, o gerig de. So oedden ni wedi seidio na, tu crwn oedd o. Ond oedd y gwair a bob peth na wedi tyfu drosto a deg yny. A dyn, maen nhw'n galw nhw um, tai crynion cyfochrog oedden nhw'n sownd yn ei gilydd, y tu crwn yna, y tu crwn yma. Da ni'n gwybod, da ni'n di methu cael y cyswllt yn iawn y to, a dyna da, maen nhw'n neud dwan ac yn eithio gawn ni rhyw gyswllt rhwng y ddau fanna. Chos oedden nhw yn adeiladu uh, Dyma fel um, tu neuad oedd, oedd y tân yn canol, a dyna mae'r criw yn chwilio amdani nhw o'n. Yn wrth i reid dygu fyrra deg, rhaid ni canol nhw'n deg. Yn un canol, be da ni'n credu di y deilad um, uh, sydd yn... Wel, o'n neb yn gwybod oedd yma gynt, so da ni trio ffeindio allan beth sy'n union sy'n mynd ymlaen. Yna. So tu fewn di hwn, ynddi, so da jyst yn, yn tynnu tu a chwarter um, o fodfedd o, o, o tir i ffwrdd bob yn y hyn, jyst i gyda'n siŵr da ni'n colli dim byd, a wedyn jyst i weld beth o dan, a beth da ni'n bod yn gwneud, i gyda'n, da chi'n weld y pegi yna? Bob, bob tro da ni'n ffeindio rhywbeth fel rhyw fath o feature, da ni'n jyst yn rhoi y pegi fel jyst i, jyst i ddangos bobl bod o'n ma yna, a wedyn So ie, yeah, just... Ac mae hwn yn multi-period, ydy, mae gen i Neolithic draw yna. A yym oedd yr iorn yn fanna efo'r hwt crwn 'na a medieval 'dan ni'n credu 'di hwn a hwnna fan 'na so multi period ma'n perffeth i rywun fel fi. O' lot o stwff yma cynt o'dd 'na homesteads yn fanno homesteads yn Saesneg pobol yn yn byw yn yr ardal ma' hwnna'n mynd nôl fel fel ma'n amlwg efo'r neolithic site yna fan 'na yym milenia so 'na ni ma' Blaena 'di bod yma ers ers whenever. Ond um, y criw sy'n bod yma, maen nhw, maen nhw wedi bod yn wych, de. Um, mae, mae, mae ffordd mod wedi gweithio ag ati a, ar um, yr amser maen nhw'n rhaid am ddim i wneud y lle yma, de. A rhagol, mae, mae o'n anhygoel, de. A, mae yna lot yn dod yn ôl bell ffordd. Yr ymroddiad dyn ni'n gael gyn bobl i ddod yma i weithio, de. Esgym, mae, mae o'n, mae o'n hynod o o o bleserus i bawb 'de. Wel fan hyn dwi 'di bod ar ben yn hun yn torri gwair ac yn hyn a llall 'de. A 'dyn wrth gwrs o'dd hwn i gyd fedri di feddwl oedd hwn fel fel 'na li t'mo'? Y byd y ti'n gweld dim byd ynde? Ac wrth gwrs oedd eisiau mynd a chwilio am y cerrig, torri'r gwair a bod dim. A mae wedi bod yn gwaith diga digon calad. Ond ar ôl gweld be' 'di bod yn wneud, mae o'n reit, sut i ddeud e, Mae o'n rhoi pleser i ti de, t'mo'? Da ni'n meddwl bod 'na fedd yn canol fan hyn. Dydan ni'm yn siŵr, cos uh, mae eisiau clirio lle yn iawn. Mae eisiau torri'r twyll mae gyd i lawr i'r ddeiar, a wedyn gweld union beth sy'n yma, de. A da ni'n gobeithio fydd yna rhywbeth yn fanna. So, da ni'n gobeithio, a dyn, um, cwrs, gwn ni weld sydd wedi flwyddyn nesaf, de.